Wara kollox, il-politiċi u l-membri tal-midja tagħna jużaw il-kelma kontinwament. Mhuwiex sigriet li Malta tbati minn urbanizzazzjoni eċċessiva. Fil-fatt, skont id-dejta tal-istħarriġ li ttieħdet fl-2022, kważi tliet kwarti taż-żgħażagħ ta' Malta qalu li l-akbar sfida tal-gżira hija l-iżvilupp żejjed, problema li l-kumpanija Ernst and Young sabet li marret għall-agħar. disa' punti perċentwali mill-2021. Kif jikteb Martin Scicluna fit-taħdida tiegħu dwar l-environmental deficit, quote, l-ambjent ta' Malta ma jistax jiġi salvat sakemm ma jkunx hemm rieda politika qawwija li, ġeneralment, kienet nieqsa għall-aħħar 50 sena. Jiddeskrivi aktar is-sitwazzjoni attwali bħala quote, Xi ħaġa simili għall-Wild West. Imma kif wasalna f'dan il-punt? Il-21 ta' Settembru 1964, l-aħħar vapur navali Britanniku, il-HMS London, jitlaq mill-Port il-Kbir tal-Belt Valletta, li jimmarka l-irtirar assolut tar-Renju Unit. Ekonomikament, dan wassal għal diversifikazzjoni li tat opportunità kbira għall-industriji tal-konstruzzjoni u tat-turiżmu. Mingħajr ippjanar tar-regolamenti, il-bini kiber mingħajr kontroll. Minħabba f'hekk, Din l-art ħelwa twaqqfet minn Maurice Caruana Curran fl-1965 biex jippreserva l-ambjent u l-wirt ta' Malta. Wara li tressaq l-ewwel pjan ta' struttura fl-1990, ħarġet l-Awtorità Maltija tal-Ippjanar fl-1992. Minkejja t-titjib, il-konstruzzjoni baqgħet ma ġietx ikkontrollata bil-politikanti jiġbidejn mal-industrija. L-irwoli ewlenin kienu mimlija b'avviżi biex jinżamm ekwilibriju politiku. Qabel l-elezzjoni ġenerali ta' 2008, ħarġu diversi każijiet ta' abbuż tal-ippjanar. li qabru s-skontentizza pubblika u l-ħolqien tat-terminu defiċit ambjentali. Dan iwassalna sal-lum, b'żidiet rekord fil-permessi tal-bini għal 29 perżent fl-1922, kontroversji dwar tirqim u l-qtugħ tas-siġar maturi fi Pjazza Mosta, sejħiet minn figuri bħal Chris Biffa biex jerġa' jitwaqqaf bord ta' estetika u nuqqas ta' sodisfazzjon ġenerali fost il-pubbliku dwar il-ġestjoni tal-Gvern tal-Ippjanar Urban u kwistjonijiet ambjentali. Fost dak kollu li jidher bħala battalja burokratika fost it-titani, insibu lil Steve Zammit Lupi, esponant qawwi għall-emanċipazzjoni tal-komunità u l-impenn ċiviku, favur bla hedda l-bżonnijiet tar-residenti ta' Żebbuġ, b'dedikazzjoni bla waqfien u l-viżjoni għal futur aktar sostenibbli u inklusiv. Nilqakom lura fl-istudio, skużana ta' dik il-problema teknika żgħira. Kif kont qed ngħid, illum ħa niltaqgħu ma' persuna, esponent dedikat u figura attiva ħafna fil-ġlieda kontra t-trasgressjonijiet ambjentali, li huwa wkoll imbarka fuq vjaġġ notevoli biex qajjem kuxjenza dwar l-għixien ekoloġiku. Wieħed mill-iktar żgħażagħ versatili ta' 28 sena, huwa ċiklist, kunsillier u ambjentalist Maltanit. Ejja ngħaddu għall-ewwel mistoqsija, kif inti l-ewwel nett? All right, jien ninstab tajjeb, grazzi ħafna tal-istedina li nkun magħkom f'dal-programm. Grazzi lilek tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Inti ġejt imsemmi mill-MP Cyrus Engerer pala attivist li għamel differenza. Kiena l-ismek b'referenza taqtieħ tal-fikusis f'Mosta għaliex kont ktibt post fuq Facebook u fil-fatt kont wet minn tal-ewwel li qajjimt għal-arm dwara. Inti Steve minn dejjem ħassejt li meta inti ssemma' leħnek u tgħid tiegħek tista' tagħmel differenza?
Jiena jiena minn dejjem kont minn dejjem kont inħobb l-ambjent jiġifieri ta' età żgħira mid-dar kont iffortunat biżżejjed li għandna li għandna l-ġnien bi ftit siġar ta' ta' ċitru fil-ġnien u ħamrija. Allura ta' ta' età żgħira kont ġa espost għal ambjent kont naqra ħafna kotba dwar dwar l-insetti u l-annimali u l-għasafar. Allura qisha kien proċess naturali li dik id-doża ta' interess tkompli tiżdied jien u nikber. Għandi d-delizzju għal qalbi ħafna tal-birdwatching li nħobb ħafna l-għasafar u dik kompliet issaħħaħ il-fehma u l-apprezzament tiegħi lejn l-ambjent u n-natura b'mod inġenerali. Kont attiv ħafna il-Junior College fil mal-għaqda tal-SDM u mbagħad eventwalment kont ġejt elett ukoll fil-Kunsill tal-Istudenti ta' Junior College u anke għall-Università fil-Kunsill tal-Istudenti tal-KSU tal-Università. U dejjem dejjem provajt li b'dawn l-opportunitajiet li nirrappreżenta dak iż-żmien l-istudenti junior college u anke l-università, nipprova mmexxi ideat ambjentali li nemmen fihom. Il-politika dejjem kienet xi ħaġa li tinteressani għax il-politika hija għodda kif tkun servizz għan-nies u tagħmel tibdil pożittiv fil-ħajja taċ-ċittadin u anke fejn ittejjeb fl-ambjent. Nafu kemm hawn problemi ambjentali fid-dinja u f'Malta m'aħniex eċċezzjoni. Allura rridu nkunu aħna żgħażagħ speċi li bħal missirijietna li ġġieldu għad-drittijiet tagħhom u għall-pajjiż eċċetera, nkunu aħna li f'dawn il-problemi ambjentali nagħmlu d-differenza. Inti kont ġejt elett fil-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żebbuġ fl-2019 u waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt kienet li nedejt stħarriġ fost ir-residenti biex jesprimu t-tħassib tagħhom dwar xiex għandu jiffoka l-Kunsill. Xtaqt insaqsik, Steve, għaliex involvejt il-komunità u r-residenti fejn forsi ħaddieħor forsi kien jikkunsidraha din? Jifhem, jiena, jiena kont, kont, kont wara l-università xtaqt nieħu naqra break, forsi pass lura biex niffoka fuq ix-xogħol u l-ħajja personali tiegħi, però mbagħad ġiet l-opportunità ta', tal-Kunsill Lokali u kelli xi ħbieb u anke familjari li bdew iħeġġuni speċi biex noħroġ għall-Kunsill. U jien jisni għedtilhom, isma' jekk, all right għandi interess li noħroġ, però Jekk se noħroġ għall-Kunsill ma xtaqtx ninvolvi ruħi ma' xi partit politiku. U iddeċidejt li noħroġ għall-Kunsill pero nagħmel dan bħala kandidat indipendenti fejn ippreżentajt lili nnifsi bħala resident li jixtieq jinvolvi ruħu fil-komunità proprju fil-Kunsill Lokali u l-residenti apprezzaw dak il-fatt li li ppreżentajt lili nnifsi bħala bħala ċittadin komuni. L-appoġġ kien kien kien ta' kuraġġ, jiġifieri l-riżultat kien wieħed li imlieni b'motivazzjoni kbira għax ġejt elett prattikament mal-ewwel li għal għal kandidat indipendenti mhijiex xi ħaġa normali, kien hemm ħafna kważi xxukkjaw ruħhom li kif jista' jkun mingħajr partit tiġi elett fil-Kunsill. Iva kont għamilt parti mill-kampanja kont għamilt anke survey mal-residenti kienu mlewi li xi 600 resident biex niġbor feedback. Il-fatt li jiena kont kandidat indipendenti kelli l-libertà li nista' nagħmel kampanja kif nixtieq jiena, jiġifieri ma kelli l-ebda indħil jew nimxi ma' regoli ta' xi partit politiku, kelli l-libertà li nagħmel dak li nħoss. Allura kont qed nagħmel kampanja fejn nippreżenta lil nifsi kif jafuni n-nies u nwassal l-ideat tiegħi lill-residenti u l-pubbliku ġenerali. U l-feedback kien tajjeb ħafna. Fl-opinjoni tiegħi il-Kunsill il-Kunsill hekk għandu jkun dak huwa l-iskop tiegħu wara kollox li inti semma l-vuċi ta' residenti tiegħek mhux eh, li- li li jiġi minn fuq. Ekku, biss. infatti il- il-kunsilli meta kienu nħolqu 30 sena ilu il- il-ħsieb oriġinali kien li il- il- il-kunsilli lokali jkunu s- ikun spazju ħieles fejn residenti jistgħu jinvolvu ruħhom fil-fissejr ta' lokalità mingħajr il-bżonn li jkun hemm partiti politiċi. Infatti l-ewwel elezzjoni kien hemm dibattitu sħiħ fuq dan bejn iż-żewġ partiti jekk għandhomx ikunu involuti diretti jew le u kellek ħafna kandidati li kienu joħorġulek indipendenti. irrespettivament x'inhu t-twemmin politiku tagħhom jew jekk iżommu jipparteċipaw ma' xi partit politiku. Imbagħad eventwalment qisu l-idea ta' kunsilliera ta' rappreżentanza indipendenti fil-Kunsill tista' tgħid prattikament sfaxxat għal kollox. Però jidher issa 30 sena 'l quddiem fejn qegħdin issa li qisu hawn kuxjenza ġdida għatx li Forsi nerġgħu mmorru lura għal politika li mhix neċessarjament tkun partiġġjana.
Fost is-sibbiet ta' residenti mill-istħarriġ kien ħareġ li hemm kwistjonijiet imsemmija bħal l-iżvilupp żejjed, nuqqas ta' spazji ħodor miftuħin. Kif rajna fil-feature, il-kronoloġija tal-urbanizzazzjoni f'Malta ċertament hija xi ħaġa li mhijiex riċenti. Imma għaliex taħseb li għandna nissiltu ma' din il-problema bħala soċjetà Maltija?
Ifhem, l-ambjent huwa fejn ngħixu ta' kuljum, jiġifieri pereżempju jiena meta mmur nara l-għasafar immur f'postijiet iktar naturali, immur il-Buskett, immur Cremona, immur mal-kosta, immur fil-widien. Però għal ħafna nies l-ambjent tagħhom ta' kuljum huwa proprju fejn ngħixu, fejn nistrieħu, fejn naħdmu, fejn nissoċjalizzaw. Allura l-ambjent irid ikun ambjent ta' kwalità. Sfortunatament nitkellmu ħafna fuq standard of living, però ma nitkellmux biżżejjed fuq quality of life, kwalità tal-ħajja. Allura importanti ħafna li fejn jidħol fil-każ tiegħi kunsill lokali, il-ħidma tal-kunsill proprju jtejjeb dal-prinċipju ta' kwalità tal-ħajja u dak li nagħmlu jkun sostenibbli. Allura, eżempju, jiena kelli d-dekasteru tal-ambjent u kont nifoka ħafna mill-, mill-enerġija tiegħi pereżempju biex jitħawlu aktar siġar. U meta ngħid inħawlu aktar siġar, ġifieri mhux sempliċement inpoġġu siġra ġewwa qasrija, però nagħmlu konka ġo l-art fejn inżidu npoġġu l-ħamrija u din is-siġra wara sena sentejn tlieta ta' tisqija min-naħa tal-Kunsill, dis-siġra taqbad u tkompli tikber tfendi għaliha. U eventwalment ittik id-dell, ittik il-ħdura, għandek arja iktar nadifa, toħloq ekosistema żgħira għall-għasafar u ħlejjaq oħrajn. Jiġifieri nipprova nagħmel affarijiet li ngħid isma' jiena għall-kunsill m'iniex hemm għal dejjem, però jekk nista' nimplimenta ideat li jkomplu anke meta nieqaf xi darba, inkun għamilt biċċa xogħol fl-opinjoni tiegħi tajba. Dan l-aħħar għamilt ċara l-intenzjoni tiegħek li tikkuntesta l-elezzjoni l-ġdida tal-Kunsill Lokali. Iżda jidher li din id-darba mhux ser tkun qed tagħmel dan waħdek peress li żewġ kandidati indipendenti oħra se jkunu qegħdin jikkampanjaw maġenbek. Fil-fatt waħda minn dawn il-kandidati hija ommok stess, Elizabeth Zammit Lupi. Taħseb li kienet l-intenzjoni tiegħek li tispira aktar nies biex jipparteċipaw bħala kandidati indipendenti fil-lokalitajiet tagħhom meta dħalt għall-ewwel darba f'dan il-qasam?
Iva, kienet ix-xewqa tiegħi dejjem kienet li bħala żgħażagħ ikun hemm iktar involviment dirett taż-żgħażagħ fil-sfera politika u naħseb l-aqwa opportunità fejn dan jista' jsir huwa proprju fil-lokalità fejn dak li jkun jgħix, fil-Kunsill Lokali. Meta ħriġt l-ewwel darba jiena kelli kelli 23 sena, issa għaddew ħames snin u issa għandi 28 sena, inqisni għadni żagħżugħ, però xtaqt li issa li għandi sieq ġewwa fil-Kunsill, ili hemm ħames snin, eleġġewni n-nies ħames snin ilu, tawni l-fiduċja u raw x'insarraf fix-xogħol u fl-ideat tiegħi, naħseb ħassejt li huwa ż-żmien opportun li flok noħroġ bħala kandidat waħdi, indipendenti, almenu nkunu tim ta' iktar minn persuna waħda. Insertajna konna t-tlieta, ommi dejjem ratni mill-qrib ix-xogħol li nagħmel u kienet taf, kienet konxja ovvjament għax għadni ngħix mal-ġenituri tiegħi, li kont qed infittex kandidati oħrajn. Sfortunatament mhuwiex faċli ssib kandidati oħrajn, kulħadd għaddej bl-impenji tiegħu u l-kunsill għandu l-limitazzjonijiet tiegħu wkoll, jiġifieri hawn nifhem hawn min forsi ma jitħajjarx jidħol jinvolvi ruħu jew jħossu ibbuttat. U ommi ħassit speċi isma' jekk tixtieq jiena lest li ngħinek u noħorġu flimkien. Kien hemm żagħżugħ ieħor ukoll Joel li għandu 21 sena li wkoll qisu qal li isma' jekk għandek bżonn għajnuna u noħorġu flimkien, lest li nidħol u nagħmluha bħala tim. L-idea hi li, sintendi, li nkunu tliet kandidati meta niġu għall-għadd tal-voti u anke l-elezzjoni nnifsu, ħa jkollna pożizzjoni iktar b'saħħitha milli sempliċement nkun waħdi. U l-feedback mingħand in-nies kien tajjeb ħafna, ġifieri naħseb in-nies fehmu l-ħsieb u apprezzaw li fl-elezzjoni li ġejja għandhom l-għażla li mhux jivvutaw kandidat wieħed indipendenti imma ta' tlieta. U fuq dik in-nota, Steve, grazzi ħafna talli kont magħna, nawgurawlek suċċess fuq l-isforzi tiegħek tal-kampanja. Tkellimna ħafna dwar l-attiviżmu u x-xogħol ta' Steve Zammit Lupi, dak li jgħolli u li jistmerr imma għandna ma tkellimniex dwar xi jmexxih u l-messaġġ tiegħu. Ejja naraw flimkien dan il-filmat biex insiru nafu iktar.
Iċ-ċittadini huma alarmati mill-kriżi tal-klima, iżda, il-biċċa l-kbira jemmnu li diġà qed jagħmlu aktar biex jippreservaw il-pjaneta minn ħaddieħor, inkluż il-gvern tagħhom, u ftit huma lesti li jagħmlu l-bidliet sinifikanti fl-istil tal-ħajja, skont stħarriġ internazzjonali li sar minn Kantar Public. Iżda, xi wħud jargumentaw, għall-kuntrarju, li bidliet kbar fl-istil tal-ħajja mhuwiex meħtieġa, Iżda, huma l-bidliet żgħar li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu d-differenza. Dan il-kunċett huwa proprju dak li Steve Zammit Lupi jsostni. Il-messaġġ tiegħu, Fid-dar u fil-komunità tiegħek, l-azzjonijiet li tieħu jista' jkollhom impatt. Imma x'jaħsbu n-nies? I am Tasha Schembri and I am the President of MKSA. As the new team of MKSA, we're pushing the organization forward, providing more events for our students,

Nilqakom lura fl-istudio, grazzi talli bqajtu magħna, u issa magħna għandna persuna li ħadmet fil-qrib ma' Steve. Huwa l-koordinatur tal-kampanja tat-tintiv Giving Back Fridays, inizjattiva li kienet immirata biex tnaddaf belt twelidu ta' Żebbuġ u tqajjem kuxjenza dwar l-iskart. Emman, grazzi tal-li nqatt magħna fl-istudio. Grazzi tal-istedina tiegħek. U grazzi tal-li rċettajt l-istedina tagħna. Naddu l-ewwel mistoqsija. Tista' tgħidilna ftit dwar il-kampanja Giving Back Fridays, għaliex dimt ma' xi ħadd bħal Steve fuq dan il-proġett, kif sar involutu u x'wasslek biex tikkoordina u timbutta din l-inizjattiva fil-lokalità tiegħek? Mela, din l-inizjattiva bdiet isa madwar erba' snin ilu. Kont bdejtha dak iż-żmien tal-pandemija, kont immur nimxi kull filgħodu. Dejjem ngħaddi mill-istess post u dejjem nara ammont ta' skart konsiderevoli. Darba minnhom fettilli, ħadt żewġ garbage bags miegħi u f'kemm ili ngħidlek, dawn żewġ garbage bags imlejthom. U qisni ħadt din l-inizjattiva li kull nhar ta' Ġimgħa, nagħmel xi ħaġa ta' ġid għal raħal twelidi, għal Ħaż Żebbuġ. U bdejt ftit ftit kull ġimgħa daqqa mmur naħa, daqqa mmur naħa oħra, daqqa jiġu xi żewġt iħbieb miegħi, daqqa ma jiġi ħadd. U bil-mod il-mod din l-inizjattiva issa damet għaddejja madwar sentejn. Steve kien persuna li kien avviċinani, kien ħa jisu jisagġbitu din l-inizjattiva tiegħi u kien hemm drabi fejn kien jiġi jagħti daqqa titu wkoll. Anka meta kienu kun hemm xi klina bġo ħażebuġ, kien jisu jistidinni wkoll biex nieħu sem f'dawn il-cleanups għax fl-aħħar mill-aħħar jisu l-għan kien komuni ħafna illi Kemm jista' jkun nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwar ir-raħal tagħna? Inti ma kontx issib biss fliexken, imma kont titqam ħafna skart gof, mhux hekk? X'tib ta' skart kont tiltaqa' miegħu meta kont tagħmel dawk tindivjiet? L-ewwel l-ewwel kien hemm din l-inizjattiva tal-Giving Back Fridays li damet għaddejja madwar sentejn. Konna niġbru kull ma nsibu prattikament, kull tip ta' skart, Skart Goff, Tyres, Fridges, kull ma nsibu. Meta kien ikun Skart Goff kont nibgħat lil Steve mal-ewwel, nibgħatlu r-ritratti ngħidlu isma' f'din il f'dan il-post f'din f'din il-pożizzjoni hemm dawn il jien naf dawn it-tyres dawn il-fridges tipo forsi tibgħat lil xi ħadd jiġborhom. Wara li għaddew dawn is-sentejn din ta' din l-inizjattiva kont bdejt inizjattiva oħra li bdejt nipprova niġbor elf flixkun minn madwar Mhux biss minn Ħaż-Żebbuġ, minn madwar prattikament Malta kollha. Jiena persuna nħobb ħafna t-trekking, allura qisu kull meta mmur nimxi, kont bdejt niġbor dawn il-fliexken. Fi żmien ta' tliet darbiet li ħriġt, dawn l-elf flixkun ġbarthom kollha. Allura mbagħad għamilt target oħra li niġbor għaxart elef flixkun. U dawn l-għaxart elef flixkun qisni ġbarthom madwar f'erba' xhur, sitt xhur. U mbagħad eventwalment daħlet din il-kampanja tal-BCRS u ovvjament issa ma sibx iktar fliexken. Imbagħad da ġifieri dil-inizjattiva tal-BCRS kienet kienet tajba għax ma in-nies ma baqgħux jarmu fil- fl-ambjent ta' madwarna. Biss xorta waħda Meta noħroġ nimxi ma noħroġx daqshekk frekwenti illum il-ġurnata. Imma meta noħroġ dejjem noqgħod attent għal dak li għal dak li nista' nsib. Darba minnhom, ftit tax-xhur ilu, kont miexi fil-wied bejn Ħaż-Żebbuġ u s-Siġġiewi u nara munzell skart prattikament. Qallibtu ftit f'saqajja u b'kombinazzjoni minn rama dan l-iskart ħalla l-indirizz tiegħu fuq tubu tal-kartun. Ħadtlu sibtu fuq il-midja soċjali, bagħtlu messaġġ għedtlu isma' sibt dawn l-affarijiet għedtlu qis li tneħħihom. Sadattant xorta kont tellajt post li fuq dan il Imma f'kemm ili ngħidlek jiġifieri dal-persuna wara xi siegħa sagħtejn bagħtli messaġġ lura b'ritratt li kien naddaf il l-inħawi kollha. U minn banda vera dal-persuna jsu rema l-affarijiet imma l-inqas ġitu d-diċenza meta ġie affrontat illi naddaf naddaf l-akwata fejn kien fejn kien ħammeġ.
Meta nħarsu lejk u lejn Steve kważi nistgħu naraw parallel. Minkejja d-differenza fl-età, it-tnejn trabbejtu Ħaż-Żebbuġ u taqsmu kunċett ta' dmir ċiviku u responsabilità lejn il-lokalità. Għaliex taħseb li dan il-kunċett ta' dmir ċiviku imexxi nies bħalek u bħal Steve? Minn fejn ġej dan? Naħseb għandna ħafna in komuni vera, Steve, bejni u bejn Steve, it-tnejn nħobbu n-natura, nħobbu ħafna l-ambjent, nħobbu r-raħal twelidna wkoll. Naħseb Ħaż-Żebbuġ Bħala Żebbuġin naħseb aħna fortunati li għandna persuna bħal Steve fil-Kunsill. Ma tantx naħseb li hawn kunsilli lokali oħra li għandhom persuna bħalu. Jieħu ħafna inizjattivi, hands on ħafna, jgħin ħafna, ġifieri jiena fil-kampanja meta kont immur innaddaf kien jiġi jtini daqqat id kemm-il darba. Kien ħoloq kampanja biex jinżaraw xi siġar għaż-Żebbuġ u kienet suċċess enormi dan f'temp ta' ftit ġranet, irnexxielu jiġbor ma nafx kemm is-somma li kellu f'moħħu biex jinżergħu xi mitt siġra jekk mhux iktar. Jiġifieri għandna għandna l-imħabba lejn Ħaż-Żebbuġ, lejn il-festa, niftakar Steve ġieli kien jagħmel xi feature fuq il-festa li kien tant jinżel tajjeb man-nies.
X'kien jinkonsisti ġifieri dan il-feature? Dan il-feature
relatat mal-nar, mal-marċijiet, kien għamel feature partikolari naħseb xi erba' ħmes snin ilu u vera kien feature eċċellenti ġifieri ma naħsibx li qatt ġo Ħaż-Żebbuġ sar xi ħaġa daqshekk sabiħa. Hu jħobb ħafna l-fotografija u l-videography. Ġifieri hands-on ħafna. U n-nies naħseb jiena Ħaż-Żebbuġ apprezzaw ħafna li dak li għamel hu.
Kif rajna fil-feature, Steve imbotta biex jara aktar inizjattiva kemm miż-żgħażagħ kif ukoll mill-adulti. Fl-opinjoni tiegħek, kif inġibu n-nies involuti biex jagħmlu dawn it-tibdiliet jew inizjattivi żgħar? Taħseb li hemm biża' ġenerali li żżomm in-nies lura milli tipparteċipa f'dawn it-tip ta' attivitajiet? Naħseb in-nies
Ħafna drabi hekk, kif taqbad tgħid, qishom imorru jivvutaw imma they can't be bothered. Tellajna 'l min xtaqna jew 'l min qalulna biex intellgħu, u mbagħad ma jimpurtahomx jiġri jew ma jiġrix fir-raħal. Naħseb jiena Steve li għamel jinkoraġġixxi ħafna lin-nies li jkunu hands on. U sfortunatament ftit hawn nies li huma

Jekk nibdew minn affarijiet żgħar illi l-ambjent huwa tagħna ta' kulħadd. Ta' kulħadd huwa, ġifieri ejja nieħdu ħsiebu għax eh, għalina u għal min ħanħallu warajna. Ħaġa tajba li forsi għamil Steve li jiena naraħħa li hija inizjattiva tajba li huwa il-fatt li huwa żagħżugħ qed forsi iħajjar iktar iż-żgħażagħ li nħoss li hija ħaġa nieqsa fiż-żgħażagħ mhux ħanejt illum il-ġurnata biss, però forsi ż-żgħażagħ aktar mill-adulti iktar ishom m'għandhomx interess. Naħseb li żgħażagħ għandhom ħafna tajjeb għandhom illum il-ġurnata naħseb ukoll għaw ħafna żgħażagħ involuti faqdiet u eh, f'gażini iva, iva. u jidħlu bruħom u ġisimhom u jagħtu kull ma jistgħu. Innara minn ħażebux bħalissa nsegwi fuq il-medja soċjali. L-element żagħżugħ fil-festa huwa x'bħalissa għandna l-festa, l-ġimgħa tal-festa huwa kbir. Tipo min jarma min jieħu ħsib ħafna affarijiet, ġifieri ġifieri żgħażagħ jixtiequ jkunu voluti, jixtiequ jkunu ehm, they belong somewhere. Ehm, naħseb tajjeb illi nurruhom illi isma' tista' tagħti semek ukoll fil-Kunsill, tista' tagħti semek ukoll f'inizjattivi fil-ħażebbuċ u fl-irħula li hawn. Ehm, għax b'li tkun ħatkun qed tagħmel, ħatkun qed tagħmel differenza mhux fik ġast stadi kien niftek, imma anke għal ħaddieħor. Għaliex taħseb personalment li n-nies huma attirati lejn l-istorja ta' Steve? Liema kwalitajiet tara fih inti?
Steve huwa persuna ideali naħseb, konsillier ideali. Huwa konsillier indipendenti mhux mal-ebda partit, naħseb dik tattira lil ħafna nies. li hu tajjeb tajjeb li hu ħażin ħażin. Kif taqbad tgħid down to earth ħafna, għandu idejat u inizjattivi brillanti. Kif għedtlek, aħna fortunati u naħseb hawn ħafna kunsilli lokali li jixtiequ jkollhom persuna bħal Steve. Naħseb in-nies jiġu attratti minnu lejh għax Huwa naħseb sempliċi imma joħroġ minn inizjattivi inkredibbli jiena anke s-sena l-oħra qasam l-Ewropa bir-rota. Għandu ħafna hekk jemmen f'ħafna affarijiet li hu jara kif jagħmel biex iwettaqhom.
Sewwa, Eman, Grazzi talli ingħaqadt miegħi fl-istudio. Grazzi lilkom.
Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom talli segwejtu dan il-programm ta' Malti Kulturali Personalitajiet. Jekk tixtiequ terġgħu ssegwu dan il-programm li għamilna matul dawn il-ġimgħat tistgħu tidħlu fuq Facebook page jew il-YouTube channel ta' MCAST ICA Media. Minn hawnhekk irrid nirringrazzja lit-tim tad-direzzjoni kollu u grazzi lilkom talli segwejtuna. Qgħodu magħna l-produzzjoni li jmiss.